נישט די מענטשן וואס האבן געהאט די גאנס זענען געווארן געראטעוועט, און נישט די מענטשן וואס האבן נישט געהאט די גאנס, פילע פעלערדיגע מעשה'ס, יעדן טאג קומט ארויס מעשה'ס, דו רעדסט מיט מענטשן, אוי, יעצט איז א פרישע מעשה ארויסגעקומען, ער איז געראטעוועט געווארן, ער איז געראטעוועט געווארן, ווי איז ער געראטעוועט געווארן? ער ווייסט נישט, ער ווייסט אויך נישט, דער אייבערשטער האט אים אפגעשריבן, ער האט דיר גייסט לעבן, ער איז געווען אין פייער, אינמיטן די פייער און ער בלייבט לעבן ווייל אזוי דער אייבערשטער האט געשריבן. ווען א מענטש נעמט אריין אמונה ער ווייסט דער אייבערשטער דער אייבערשטער מאכט דער אייבערשטער מאכט פרנסה די זעלבע זאך צוויי מענטשן ווען האבן די זעלבע ארבעט קענסט מיר מסביר זיין פארוואס ער האט גאלד און ער האט גארנישט? ביידע די זעלבע זאך, ביידע פארקויפן ווייטעמינס, איינער גייט אריין טיפער אין חובות, טיפער אין חובות, אנדערער מאכט א לעבן, ביידע זענען אין קאנסטראקשען, איינער ווייסט, סגייט אים נישט, ווי ער לייגט אריין די הענט פארלירט ער, יעדע דאלער וואס ער מאכט פארלירט ער צוויי. אמאל געהערט קענסט די חשבון? ער זעהט עס נישט, די אקאונטענט, די רואה חשבון, די בוקקיפער זאגט אים, פארמאך דיין געשעפט. א יונגערמאן זאגט מיר דא אז איינער פון זיין משפחה פארקויפט אסרוגים, און ס'קומט אויס יעדע מאל א חודש נאך סוכות, מ'מאכט די אינוואויסעס, מ'זעהט וויפיל ס'האט געקאסט און וויפיל ס'איז אריינגעקומען, ער דרייט אפאר טויזענט דאלער יעדע יאר און מען בעט זיך ביי אים מאך צו די געשעפט. ער זאגט ער קען נישט פארמאכן פון ריר זיינע קאסטומערס. נישט קיין מעשה. יעדע יאר ער טוט זיך מען קויפט עסרויגען מען גייט מען קומט עדערטייזמענט און מען דינגט אפ א בית מדרש עס קומט נאכן סיזען עס דרייט אפאר טויזענט דאלער יעדע יאר. אבער ער קען דאך נישט ער האט דאך א ביזנעס. פרעג דעם רואה חשבון, ער וועט דיר זאגן צו מען מאכט צו מען מאכט נישט. נו, ווי קענסטו מסביר זיין וואס ער מאכט יא און ער מאכט נישט? ס'איז דא א באשעפער. דו האסט געוואוסט פון דעם? ס'איז דא א באשעפער. געלט קומט פון די אייבערשטער. איינער פרעגט דיך וויאזוי לעבסטו? וואס טוסטו? זאג אים, אייבערשטער העלף מיר. ענטפער מיר נארמאל! איך פרעג דיך ווי אזוי דו האסט פרנסה. ברוך השם, די אייבערשטער העלפט. דו ווייסט, דו רעגסט מיך אויף. איך פרעג דיך ווי אזוי. ברוך השם, ברוך השם. פארוואס ער קען עס נישט גלייבן? עס קען נישט זיין, געלט קומט פונעם אייבערשטן? פרעג א מענטש ווי אזוי אטעמסטו? די אייבערשטער. ענטפער מיר נארמאל,

למעשה, למעשה, ווי גייסטו יעצט האבן געלט פאר די נעקסטע חודש רענט? ווי גייסטו האבן געלט פאר דיין קאר? אז דאס בעט מען אויף אים מער נא, דאס בעט נאכאמאל הייליגער באשעפער געב מיר אים מער איך זאל נאכאמאל וויסן ס'נאר דא די באשעפער, אטאמאטיש וועל איך זיין פרייליך.